Wel, helo a chroeso i benod arall o uh, Round y Ford. Diolch am ymuno uh, gyda ni. Dyma'n wythfed uh, penod nawr, ac mae'n edrych y teimlo fel bod ni wedi um, sefydlu y podlediad um, erbyn hyn. Fel ych chi'n gweld, mae pimp ohono ni um, Round y Ford uh, heno. Chi wedi cwrdd um, a Cori a Catrin o'r blaen, diolch i chi. Um, draw yng Nghefneithyn, uh, fi just about wedi gallu treiglo hwnna uh, erbyn hyn. Ac uh, hefyd, mae gyda ni uh, Maggie G, a mae gyda ni uh, Gwilym Tudur. Diolch i chi am uh, aros lan yn hwyr gyda ni. Mae'n eitha hwyr, ni'n dechrau really hwyr heno. Um, a diolch i chi am fod gyda ni. Mae Meg yn dod o Lanberis, ydw i'n iawn? Dwi yn mhm. iawn. Dwi ddim wedi checio dim o'r ffeithiau yma. Mae'n dod o Lamperis. Mm. Ac ar fi'n dechrau ar flwyddyn o interniaeth yn Llandysil. Good, mm -hmm. good. Dwi wedi, wedi uh, research o'r person cywir. Perffaith. Uh, hwna, a mae Gwyneth Tudur uh, yn dod o gair dydd, um, ac uh, ar fi'n um, dechrau fel gweinidog yn uh, Aberystwyth a Tal y Bont. Dwi'n iawn, nag i fi. Ie, yeah. yeah, wel, llongyfrchiadau um, Gwyl ar, uh, ar yr apwyntiad um, yna. Um, Gwilym, ti'n dod o Gaerdydd, um, ti wedi bod i'r brifysgol yn, yn Aberystwyth, a gai, gai weid bod fi'n cytuno'n llwyr gyda'r penderfyniad uh, yna. A wedyn ti wedi bod um, yn Rhydychen. So, y cwestiwn mae pawb eisiau gwybod, Ti'n dod o Gaerdydd, ti wedi bod yn Aber, ti wedi bod yn Lloegr, how come ti'n swnio fel gog?
Wel, dwi'n yn gwybod, Derek. Dwi'n meddwl, um, pam, pam o'n i'n yr ysgol yn Lan Taf, sef yr ysgol is di iddo fo hefyd. Da iawn. Um, o'n i'n misio cael acen cael dydd. Um, felly, nes i ddewis cadw'r acen oedd gen i. Oedd yn rieni, mae rieni o'r gogledd. Um, felly, dyna pam dwi'n swnio fel gogleddwr, dwi'n meddwl. Mae'n syndod mm.
faint o bobl yn Glan Taf sy'n gyda acen. Um, nes i aros yn driw i acen Caerdydd trwy gydol yr ysgol. Pan o'n i'n y chweched, o'n i dan y siarad fel, mae fi Derek, uh, mae fi dod o Caerdydd. Um, Maggie, ti'n dod o Lamberis, so cwestiwn i eisiau gofyn i ti, yw, beth yw dy hoff fynydd? Oh. Wyt ti'n hoff o fynydda? Fi ddim yn gwybod yr holl enwa, fel dwi'n methu jyst pwyntio fel, mae rhai pobl gallu gwneud hynna, a mae'n really impressive. Mm. A mae'n swnio bach yn impressive os dwi'n deud yr un dwi'n gallu gallu gweld pan dwi lawr wrth y llyn. Ond dwi yn gallu gweld y wyddfa, a dwi'n rili really hoffi'r wyddfa. yeah, ni wedi clywed so... o'r wyddfa, ie. Yeah. Strong choice. Yeah. So dyna ti'n dewis. Ie, yeah, hwnna'n un gorau. Just ti just i mynd mewn yn hyderus ag esgus, mae hwnna oedd... Uh... Fi'n hoffi bod fi gallu gweld o fel angl, fel onglau gwahanol, dibynnu lle dwi yn y pentra neu Ie, yeah. yeah, mae hwnna yn cool. Mae ma Llanberis yn lle, uh, yn lle cool, nag yw e. Wel, um, yeah. Gwyl, ti, ti, ti newydd pwynt o mas bod ti, uh, bod y ddau o'n i wedi bod i glan taf. Ddim, ddim ar yr un pryd yn anffodus, chos dwi lot yn, uh, yn hun um, na ti. Ond dyn ni wedi bod yn glan taf ar un pryd unwaith, os ti'n uh, cofio. Pan nes ti gwahodd fi ddod i siarad i'r um, Wel, o'n i'n cael fe'n clwb Cresnogol, mae pobl yn cael fe'n nhw'n undebau Cresnogol nawr. Um, a fi'n cofio, nes i fynd i... Uh, o'n nhw wedi gofyn fi, Derek, der i siarad, a der a pizza gyda ti. A so nes i mynd i Domino's a prynu four large pizzas, mynd mewn i'r ysgol, cofio, fi wedi bod am saith blynedd, Ac um, oedd y fenyw ar y des yn yr ysgol, meddwl mae fi oedd y pizza delivery guy. a, a ddim yn cael fi mewn, oedd fel Tim Camin a rhain mewn. Oedd fel, o, maen nhw'n gyfer cyfarfod. Um, a wedyn, uh, nath i edrych yn y fi, just dweud, uh, ti gyda ham a pin afal mewn fyna? O'n i fel, er mwyn cael mynediad i'r ysgol, oedd rhaid i fi roi slice o ham a pin afal i'r fenyw ar, ar y desg. Ond, uh, gobeithio, I like it.
Gobeithio bod hi wedi ymddeol a bod fi ddim wedi cael ei mewn trwbl fyna. Ond, a pydda, pan nes i'n mynd mewn, oedd Gwilym Tudor o'i ffrind Kai Maxwell wedi gwneud posteri gyda just gwyneb fi anna nhw. A dde just yn dweud, the legend returns o dan Ac o'n i just, oh, o'n i mor embarrassed pan o'n i'n cael dy lawr y corridor. Ond o'n dim yn o bobl di troi fyny, Derek, i'r cyfarfod. Felly... Ie, pedwar pizza yn digon. Ie. Yeah.
Um, oedd, oedd, oedd bron yn ddigon, ond dwi'n meddwl oedd posteri mor effeithiol, oedd pobl just yn dod. Dwi'n meddwl oedd e mwy i wneud ar pizza na'r ffaith bod the legend returns. So. ond oedd e'n good, oedd e'n good um, laugh. Wel, wythnos diwetha nes i defnyddio'r gair um, wynunsyn. Ydych chi'n gyfarwydd â'r gair wynunsyn? Cori, wyt ti'n defnyddio'r gair wynunsyn?

fi jyst yn pwynt mas bod Catrin yn, yn rhaeg i ti. Fi'n credu bod pobl wedi gesio hwnna. Ond falle os chi'n grand o, dych chi ddim wedi, wedi sylwi hwnna. Yeah. Yn, yn pwynt yma, mae braw ti, maen nhw'n galw fe'n wyn o'n syn. O, oh, mae hwn wedi chosi. Uh, problem. Yeah. Beth oedd ti'n dweud, Catrin? Oedd ti'n dweud nionyn? Nionyn, ynddo.
Dwi actually ffindo fe'n rili anodd i dweud nionyn. Fel, Dwi'n ffyd fwy'n anodd dweud. Dim ar ei dot yn mynd.
Dim hyd yn oed yn fel... Mae'n silent N.

Dwi'n mwyn gyfarwydd â Silent N, yna fo? Ti'n fawr Silent N? John? Ia, wel, nath Maggie wneud, um, wneud Twitter poll wythnos yma. Ffilm yn mas. Yn, ar, ar, mewn ymateb i fi'n tynnu'r gair wyn ronsyn. Sorry, sorry, Corey, yn dweud eto. Um, ac um, dwi ddim yn hapus gyda results. Nawr, wnaeth o'n digwydd oeth o'r diwethaf hefyd bod fi ddim yn hapus gyda results. Um, ond, 33 y cant i Wynwnsyn a 67 y cant i Nionyn slash Ionyn. Fi'n lyco fe gymaint, falle bod fi'n mynd i dechrau dweud y gair um, Ionyn o nawr ymlaen. Nawr, Mae gyda fi cwestiwn really syml i ni heno i drafod. Mae lockdown wedi bod yn mynd mlaen, beth yw hwn, wythnos 16 neu rhywbeth fel yna o, o lockdown. Yn sicr, um, y seal sy'n newydd mynd yw'r seal 16 o, o lockdown. Um, un o'r pethau sydd wedi bod yn cael fi trwyol, so'n gwybod os chi fod yn admit i hyn, ond yw just gwylio loads o teledu. Chymod, hmm. dylse fi bod yn neud pethau lot fwy productive, ond dwi wedi gwylio hmm. absolutely loads. Um, o'r tydi, mae fel, mae'n ma, un o'r pethau yna, mae pobl ddim yn licio admitio bod nhw'n lyfio teledu. Chi wedi sylwi? Chi ddim fod, os mae'n beth yw diddordeb i ti, o, fi ddim lyfio teli. Mae pobl ddim yn dweud hynna, ond mae'n wir o bawb. um, mae definitely wir o bawb. So, cwestiwn yw, pa raglenni ydych chi wedi bod yn binge-watcho Um, hwn yw'r gair Cymraeg. Binge watcho dros lockdown. Pwy sy'n mwyn dechrau? Meg, dechrau a ti. Be ti wedi bod yn, yn gwylio? Hmm.
um, Wel, wythnos dweitha nes i wasiad yn Orthodox ar Netflix. Dwi'n gwybod os ydych chi wedi. Um, ond mae am merch sydd yn byw mewn fel cymuned iddewig, um, ond mae hi ddim yn fel teimlo fel mae'n cyflawni rôl hi yn y cymuned, so mae'n dianc i Berlin, a obviously yn gwybod hanes, mae hwnna'n big deal. Um, ond y rheswm pam dwi'n hoffi fo ydy, o'n nhw'n trio rili really caled i bod yn rili really cywir a gwir i'r cymuned yna, go iawn, mae'n yn Efrog Newydd. Um, Ond o'n i'n hoffi fo achos oedd y oedd y series ddim am fel hi yn am a ffydd hi neu crefydd hi, ond hi yn trio bod yn authentic. Um, so ni'n jyst yn meddwl bod o fel take gwahanol a jyst diddorol fel pobl newydd. Mm. Ydy'n stori go iawn? Um,
Dwi'n ddim yn siŵr. Dwi'n meddwl allan ma... Dwi actually ddim yn siŵr. Dwi'n eisiau dweud celwydd.
Mm.
Dwi'n teimlo Ie. fel mae o, ond...
Mae'n swnio fel stori go iawn, yn gyfe?
Ie, yeah, dwi'n lyfio true Ie. stories. Ie, yeah, beth yw'ch barn chi? Ydy, ydy stori go iawn yn neud series yn well? Be ydych chi'n meddwl? Yndi.
Mm. Chi'n meddwl? Gwel, beth ti'n meddwl? Um, ydy, mae rhywbeth eitha neis ar y cychwyn o just, o just weld, neu ar y diwedd. Yeah. Mae hwn yn stori go iawn. A wedyn, yeah. mae jyst yn dod ar ryw wefr emosiynol. Ie, ie, ie.
Ie, definitely. Mae'n fi'n meddwl bod yn cyfoethogi. Catrin a Corey, dych chi'n yn yr, yr un ffenest. Be dych chi'n meddwl? Am y stori wir? Ie. Yeah. Wel, oh, dwi'n siŵr. Mae bach yn conflicting pan ti fel cymitio i'r cymeriadau, a wedyn reit ar y diwedd maen nhw'n dangos llun o'r person go iawn. Oh, ie. Yeah. Fel, oh. Ie, yeah, fel, mm. It's all been a lie, ond in general. Yeah. Mae hwnna'n wir, actually. Wedyn, mae'n taflu fel y beth sy'n gyda ti yn dy ben, ac yw e. Ie, yeah, fel pan yeah. Harry Potter dod allan ar ffilm, a mae pawb yn edrych yn wrong i cymaru o'r ffilm.
Achos mae hwnna'n ma hwnna stori go iawn. Os yn gyfarwydd a, a hwnna. A unrhyw beth arall, Meg? Ti'n gwybod yn gwylio unrhyw beth arall dros yr uh, um, lockdown? Nes i wasiad y ffilm um, Instant Family eto, ydych chi'n gweld o? Mae hmm. fel, mm. mae jyst fel feel good family film, ond maen nhw a mam fel nhw'n um, fostro, ond mae'n eitha ffynnu hefyd. Um, a wedyn, series arall nes i watchad o The Chosen. So, mae fel series Cresnogol, ond Dwi'n gwybod, dwi'n teimlo fel mae lot o series Cristnogol gallu bod yn eitha fel airy fairy neu just neis. Yeah, just dweud hwn...
Maen nhw'n rubbish. Mae hawl dys i weid e. Ond y rheswm pam o'n i'n offi hwn ydy, mae o o perspektif y disgyblion, a dwi'n teimlo fel dio ddim yn rhoi nhw ar pedestŵl. Fatha dweithiau dwi'n teimlo fel dwi'n darllen y Beibl, a mae fel teimlo bach yn unattainable, ond dwi actually gallu gweld fy hun ynddyn nhw, a fel gweld Iesu fel person go iawn, dim jyst fel... So dwi'n bo, ond mae o'n cymryd couple episodes, so os da chi'n gwylio fo, bear with, hmm. ond o'n i'n meddwl bod o'n really pwerus. Lle, lle ti wedi bod yn gwylio fe, ar beth? Um, mae o ar fel app, as in oh, okay. app The Chosen, neu ar byd Fyd, fyd Angel neu Video Angel? O, oh, dim syniad.
Fi ddim yn gadw yr iPlayer, really, os dwi'n os dwi'n honest. Uh, Corey a Catrin, beth ydych chi wedi bod yn binge watch gyda'ch gilydd dros yr, uh, y lockdown? Wel, mae'n sefyllfa unigryw, achos dwi ar furlough, mae Corey dal yn gweithio. So oh. dwi'n definitely yn cymryd baich yr TV watching Wrth gwrs, fel mae this morning yn cael looking eitha rheolaidd. Dwi'n really mwynhau this morning. Well, I just catching a chwerthin fel lawr eisiau. Dwi'n really joio'r cooking segments. Mm. Um, a wedyn, dwi'n joio um, Little Fires Everywhere. Mae hwnna'n series hefo Reese Witherspoon ar Prime. Hwna'n mm. really da. So am beth mae hwnna? Fam fel um, dau teulu, uh, un mam dosbarth canol, gwyn, a wedyn mae mam sengl, um, African American yn symud i mewn, a fel y dynamic rhwng dyn nhw. Mae'n really diddorol, actually, mm. a entertaining. Um, nes i watcho'r uh, Michelle Obama documentary, hwn yn Neis, nes i droi hwnna. Dwi hefyd i watch a Taylor Swift documentary, so dwi hefyd i gwastraffu fo amser. Dwi'n absolutely love your wrestler yma. Mae Michelle Obama documentary, Taylor Swift, uh, this morning. Brilliant. Tra mae siarad yn pethau fel this morning, a dwi'n cael just dweud, dwi hwn ddim yn rhaglen fi wedi bod yn binge watch, binge watch. Hwn yn rhaglen fi cysau mwyaf yn y byd. Dwi'n cael rannu hwnna uh, gyda chi. Chi wedi gweld e? Loose Women.
Oh, so ie. Soi hwn ymlaen.
Dwi'n yeah. terrible.
Dwi'n meddwl bod rhan fwyaf o problemau Prydain lawr i loose women. Fi, mae theori gyda fi. Just yn raglen of nadw. A maen nhw just, oh, maen nhw gyda gymaint o awdurdod pan maen nhw'n siarad am, am y pethau yma. Maen nhw'n terrifying, ond um, a mae hwnna cyn i chi dechrau siarad am Janet Street Porter. uh, a'i barn ar y Gymraeg ac yn y blaen. Um, Gwyl, beth o dan y ti? Be, beth o ti wedi bod yn binge uh, watch off? Wel, dwi'n mwyn siŵr os dwi wedi bod yn binge watch o, ond yn raddol dros yr wythnosau, dwi wedi bod yn... Um, felly, pam, pam o'n i'n iau, o'n i'n mwynhau Pirates of the Caribbean. Ac um, nes i'r cinema i weld y ddau ni dri cyntaf. Nes i fwynhau hmm. nhw, ti'n bod, maen nhw'n maen nhw'n eitha feel-good films. A mm. um, pam da chi'n gorffen nhw, da chi'n tei, chi teimlo'n eitha, eitha hapus. Um, felly nes i wylio nhw i gyd, efo chwaer wedi cael Disney Plus. Oh, yeah. um, felly nes i just gwylio nhw i gyd. Oedd hwn yn rhyw fath o marathon, mewn un go? O, na, na. Oedd hyn...
Wow.
Bimp wythnos, dwi'n meddwl bod yna bimp ohonyn nhw. Wel, mae pobl yn neud ac yn nag nhw gyda fel Lord of the Rings a fel Star Wars a stuff, ond fi erioed wedi clywed o marathon uh, Pirates of the Caribbean. Fi'n credu bod fi'n up for hwnna mwy na'r lleill i fod yn honest. Mae'r un ola, nes i weld yr un ola yn ddiweddar, Salazar's Revenge. Ie. Yeah.
A mae rai mi ddeud, mae'n eitha trychinebus. Mae dyn nhw'n mynd lawr yn dyn nhw. O, mae'n trychinebus.
Mae'r plot yn wan, mae'r actio'n wan, mae'r ma visual effects yn wan.
Ie. Yeah. Um, yeah. Mae rhaid i mi wedi, fel, fel ti'n gwybod, mae, mae gennym fi rhywbeth am mor, mor ladron. Mae morladron yn cool rhaid gen nhw, ti'n meddwl? Ers i fi darllen trysor y morladron gan T. Llew Jones, hwnna fel, ti'n neud i fi feddwl bod, bod rhywbeth am um, morladron. A mae yna morleid yr enwog yn dod o Llansanan, Catrin, jyst yn mynd yn un ôl... Um, wrth gwrs, wrth gwrs. Fyna, ie, yeah, fi'n credu rhywbeth fel Middleton neu rhywbeth yw enw fe. Dwi'n cofio. A

Fe dys dyn yn cyfieithu'r sal mae yn dal. Rwng fel lwtio, fel cychod erys. Yn y blaen. Rhaid wei, dwi wedi gwylio. Nes i wei dylsyn ni ond dewis tri, ond dwi wedi ffynnu yn really anodd. Dwi, un peth dwi wedi really mwynhau, mae fi a Aled wedi bod yn gwylio. A House Through Time, dych chi wedi gweld hwnna? Um, mae'n hanesydd, dwi'n cofio enw fe, a mae'n mynd trwy, mae gyda fe tŷ yn Bryste, gafodd ei adeiladu yn yr um, 19fed ganrif, a wedyn mae'n mynd trwy pawb sydd wedi byw yna, a'i hanes yma. So i'n gwybod sut wedi ffindio tŷ yma, mae'n amazing. Just yn mynd trwy, uh, pwy fi'n credu wedi mynd trwy blaen. Um, nath Alaw cael fi wylio rhywbeth ar Channel 5. Oh, dear me. Channel 5 catch-up, iawn? Um, Celebrity Murder Mystery. Oh, oedd yn amazing. Oh, oedd yn amazing. Y victim oedd the, the Reverend Richard Coles. Yn oedd e'n cael ei seithi yn yr episode cyntaf. A wedyn oedd un o'r boys o fel Westlife yn gofod trio gweithio mas pwy oedd y murderer. Ac oedd hwnna'n eitha da. Um, Un, un arall, fi'n credu, a na, Channel 4 catch-up mae hwn. Um, Married at First Sight, dych chi wedi gwylio hwnna erioed? Wedi clywed.
Y pobl yma sy'n just yn priodi pobl heb cwrdd â nhw. Wedyn mae just yn dilyn, uh, dilyn nhw a gweld beth sy'n digwydd. A maen nhw'n cael chwech oeth nos a wedyn maen nhw'n penderfynu um, os maen nhw'n mynd i aros gyda'i gilydd. Mae'n ma, ma awful. Um, a mae ma success rate nhw yn zero. zero. Fel, yn yr un Prydeinig, fi'n credu dros pedwar series, sneb di aros da gilydd. Um, Mae'r un Australian yn ofnadw. Dwi'n gwylio yn American. Dwi'n gwylio loads ohonyn nhw. um, ac, um, uh, yeah, mae'n ma absolute trash, ond fi'n lyfio fe. A fi moyn un arall. A mae hwn yn raglen o pan o fi'n tyfu lan. The Kumars at number 42. Dych chi erioed wedi gweld The Kumars at number 42? Mae'n teulu o India, um, y mab yw um, Sanjeev Bhaskar, a maen nhw'n gwneud redeg chat show yn gardd nhw. A mae'n eithaf redeg am fel 11 series. A maen nhw'n cael fel guests mewn, a wedyn mae'r teulu, uh, mam, dad, mam gi a'r mab, Indian yma, just yn fel interview nhw yn y ffordd mwya amazing, a fel Indian, ond mae yna rhywbeth fel really Cymreig am y teulu yma hefyd. Fel dyn nhw ddim yn Gymru o gwbl, ond ti'n gallu gweld fel mae'r fam gi, just fel mam gi chi. A mae hi'n gofyn fel cwestiynau. Um, amazing. A, addwch fe, os chi ond yn mynd i edrych ar un, The Kumars at number 42. It is a work, um, a work of art. Wel, ni wedi rhoi lot fawr o syniadau i chi. Os mae gennych chi cwpl wythnosau ar ôl o lockdown, ac os oes ddim, dys chi probably wneud cwpl wythnosau anyway. Um, felly, ewch ati i gwylio rhywbeth dyn ni wedi sôn amdano um, fyna. Uh, mae Cori wedi sôn amdano fe'n blarod, ni yma i drafod Salm 100 Um, 30, os ni'n gallu cael gafel ar y fersiwn mor leidr, newn ni stick away ar diwedd y, diwedd y podcast, dwi'n arfer. Yes. Um, Ond uh, dyn ni ddim gyda hwn ar hyn o bryd. Ni ddim ond gyda'r un uh, Babel.net. Uh, felly dwi'n mynd i ofyn i, um, i Gwyl i ddarllen e cyn i ni, uh, cyn i ni mynd mlaen i drafod. Diolch Gwyl. Salm 130. Dwi mewn dyfroedd dyfnion, Arglwydd, a dwi'n galw arna ti. O Arglwydd, gwranda ar fy nghri, gwranda arna i'n galw arna ti. Dwi'n erfyn yn daer am drugaredd. O Arglwydd, os wyt ti'n cadw golwg ar bechode, pa obaith sydd i unrhyw un? Ond rwy ti'n barod i faddau, ac felly mae pobl yn daddoli di. Dwi'n troi at yr Arglwydd. Dwi'n troi ato ac yn disgwyl yn llawn gobaith. Dwi'n trystio beth mae'n dweud. Dwi'n deheu i'r meistr ddod, fwy na'r gwylwyr yn disgwyl am y bore. Ie, yeah, y gwylwyr am y bore. O Israel, trystia'r Arglwydd. Mae cariad yr Arglwydd mor ffyddlon, ac mae e mor barod i'n gollwng ni'n rhydd. Fe ydy'r un fydd yn rhyddhau Israel o, ganly, o ganlyniadau ei holl drygioni.
Diolch. Diolch yn fawr, um, Gwyl. Wel, ni wedi cael cwestiwn wedi i'w anfon mewn gen un o'n hoff gwrandawyr ni. Mae wedi cael mensh bron pob. Mae wedi cael mensh mwy na Thomas Robert Young erbyn hyn. Um, Sam Edwards. Um, a ar Apple Podcasts, mae e wedi sgwennu review i ni. Mae eisiau chi mynd i weld, mae'n actual review cyntaf ni, pimp seren wrth gwrs, ar um, Apple Podcasts. Os ych chi mas fyna, please, sgwennwch yr ail un, as long as mae'n as long as mae'n dda. Dwi os mae'n rubbish, ni ddim eisiau. eisiau. um, mae Sam yn gofyn um, y cwestiwn yma. Uh, mae'r cyneuon esgyniad, os chi'n cofio mae'r salm yma'n un o'r cyneuon esgyniad, um, uh, wedi sgwennu er mwyn cyd ganu wrth i bobl ddiw dod at y deml um, gyda'i gilydd. A mae yna synwyr o ddisgwyliad uh, yn y salm a mae'n cynnyddu wrth iddyn nhw gyrraedd um, Jerusalem, wrth iddyn nhw gyrraedd um, y deml. Um, dwi'n meddwl fod hyn, mae Sam yn dweud, er mwyn gwneud i'r pererin ysu neu sychedu am gael bod yn y deml yn addoli eto. Ydy hyn yn rhywbeth dyn ni'n ymarfer heddi neu'n profi heddi a sut gallwn ni um, wneud o, neu'n wneud e. So, uh, Meg, ni'n mynd i fynd at y tŷ gyntaf uh, gyda cwestiwn Sam. Diolch.
Ie, yeah, nes i gorau meddwl am y cwestiwn yma. Um, a dwi'n meddwl, o rhan, ydy hwnna'n rhywbeth da ni'n ymarfer. Unau bod ni ddim mor intentional, neu dwi'n just meddwl mae'n edrych yn gwahanol. Um, ond fel, dwi'n meddwl rhywbeth bysa yn gwerthfawr i ni ymarfer ydy um, atgoffa'n gilydd o'r gwirionedd. So fel, yn Ioan mae'n dweud mae'r gwirionedd yn gollio ni'n rhydd, a fel cynsidro faint da ni'n trafod hefo'n gilydd a pan mae problemau'n dod, dwi'n teimlo fel, da ni jyst yn trio cwnsela ein gilydd yn hytrach na jyst rhannu be mae'r gair yn deud, yr gwirionedd. Um, a'i fel dod â hwnna nôl i'r cwestiwn, dwi'n meddwl Fel, dyna beth sydd am wneud calonnau ni i ysu, i dod i adnabod a addoli Duw mwy, ydy pryd da ni'n atgoffa ein gilydd o'r gwirionedd, a be da ni'n consumio a sut da ni'n bwydo ein gilydd hefyd. Um, so ie, yeah, dyna oedd fel take fi ar y cwestiwn. Dim yn siŵr os mae'n ateb yn union beth oedd Sam yn sôn am, ond ie. Yeah. Na, okay, mae hwnna'n gred. Mae'n ateb y sut ydyn ni'n mynd ati i, i sychedu am fod um, gyda pobl dew ac yn addoli uh, dew. Mm. Gwyl, beth am dan y ti? Ti'n dod mewn ar y cwestiwn uh, yma? Ie, yeah, sicr. Diolch, diolch i Sam am ei gwestiwn, a diolch i Meg hefyd. Oedd, oedd hwnna'n ateb rili really da. Rydw dwi'n meddwl, beth be sy'n anodd hefo, hefo salmau fel hyn, ydy'n amlwg fel, fel Cresnogion heddiw, does gynnu ni ddim gwyliau yr, yr un peth ac oedd yn Jerusalem yr un pryd a, ar y ddewon yma. Um, felly, weithiau mae'n gallu bod yn anodd meddwl ar ba lefel dyn ni angen cymhwyso'r salm. Ond dwi'n meddwl, fel Cristnogion, yn debyg i'r Iddewon yma sy'n cerdded ar eu pererindod i Jerusalem, um, da ni uh, yn bererinion yn y byd yma, a da ni yn, yn, uh, yn cerdded fel petai tuag at y Jerusalem newydd, uh, pan fydd um, yr arglwydd Iesu'n dod nôl a sefydlu'r ddeiar newydd uh, a'r nefoedd newydd. Um, a fel mae'r pererinion yma'n annog i gilydd trwy, trwy gannu, trwy, trwy atgoffa i gilydd o addewidion dew, dwi'n meddwl bod yna le hefyd i ni neu hynny wrth i ni hmm. fynd ar ein um, taith i'r Jerusalem newydd. Um, a dwi'n meddwl mae salma fel hyn yn dysgu pwysigrwydd um, canu um, wrth ein gilydd, Um, ac wrth gwrs, o sil i sil, da ni'n neud hyn yn ein, yn ein eglwysi ni. Um, ac yn aml, da ni'n gallu falle syrthio um, i'r camgymeriad o feddwl na just rhywbeth personol ydy. E. Ac wrth gwrs, mae e'n beth personol pan dyn ni'n canu emynau am, am yr arglwydd Iesu. Ond hefyd, wrth i ni ganu, ni'n ni, ni annog i'n cu grisnogion, ni'n uh, dweud geiriau'r arglwydd wrthyn nhw. Um, felly, ie, yeah, fi'n meddwl mae cwestiwn, uh, cwestiwn Sam yn dda iawn. A dwi'n meddwl na dyna'r ffordd byswn i'n mynd ati i drio ateb e. Ie, yeah. yeah, yn ein addoliad ni, dyn ni'n canu i ddiw, ond dyn ni hefyd yn canu um, i'n gilydd ac i ni'n mm. ni hunain um, hefyd. Am rhan o bod yn yr erin yw bod ni ddim wedi cyrraedd eto, yndyfe? A bod ni'n byw yn yr disgwyl yma, byw yn yr aros yma, a'r edrych mlaen yma i fod um, yn, yn y Jerusalem newydd gyda, um, gyda Dyw am, uh, am dragwyddoldeb. Ie, yeah, diolch Sam am y cwestiwn yna. Uh, Catrin, mae gyda ti cwestiwn ar ein uh, cyfer ni nesaf. Mhm.
Pan o'n fi'n darllen y salm, rhywbeth nath um, neud e allan i fi oedd y teimlad o rhyddid sydd yn yr arglwydd. So yn adnod uh, 3 a 4, mae'n atgoffa ni bod Dyw jyst mor barod i faddau, um, mae'n rhoi rhyddid yna i ni, dydy ddim yn dal yn pechodau yn erbyn ni, a wedyn nes ymlaen, um, adnod 7, mae o mor barod i'n gollwng ni'n rhydd. Ac um, be o'n i eisiau gofyn oedd, ydy'r eglwys, so falle e, yr eglwys mwy, dim jyst yn eglwys i ni, yn, yn lle sy'n cael ei adnabod fel pobl sy'n cynnig rhyddid i pobl. Um, so mae ar lefel unigol, ydyn ni'n cynnig rhyddid neu condemiad. A hefyd, so mae yna lot o beth yn digwydd ar hyn o bryd hefo pobl yn galw am rhyddid cymdeithasol, neu wedi gyda Black Lives Matter, sut mae'r eglwys yn ffigro mewn i rhyddid i pobl sy'n cael ei gorthrymu, achos dyn ni'n gwybod bod hwnna'n cael yn deulu hefyd. Ie, mm. yeah, gred.
Gwyl, gei di ddechrau ni off ar y cwestiwn uh, yma. Ie, yeah, sicr. Mae'n ma eitha lot i ddeud, fi'n meddwl, uh, i ateb cwestiwn Catrin. Ond mae'n gwestiwn rili really pwysig. Um, oherwydd bod e'n gwestiwn sy'n cyffwrdd efo lot o bethau sy'n digwydd yn y byd heddiw. Um, byswn i, byswn i falle'n cychwyn trwy ddweud, falle di'r eglwys um, yn y blynyddoedd diwetha ddim wedi cael ei gweld o'r tu allan um, fel pobl sy'n hyrwyddo rhyddid. Falle fi jyst yn meddwl am, am fy ffrindiau sydd ddim yn grisnogion yn edrych ar eglwysi, a lot o'n nhw'n dweud falle bod eglwysi yn, beth, yn bethau fel lot o reolau i ddilyn, um, deddfe a pethau felly. yn hytrach na'r gair rhyddid. Dwi'm yn gwybod os bysen nhw'n cysylltu'r gair rhyddid yn syth efo'r eglwys. Ond wrth gwrs, pam dyn ni'n dod at y, at y Testament Newydd a'r, ar Beibl, um, fedrwch chi ddim cael yr efengyl um, na eglwys heb siarad am y gair rhyddid. Um, mae o'n mor bwysig. Hmm. Oherwydd bod gynnwn ni um, yn yr efengyl, yn y newyddion da am Iesu, um, ryddid uh, cwbl unigryw. Does da ddim ryddid fel hyn i'w gael un man arall yn y byd. Um, o'n i'n meddwl am yr adnod yna yn, yn uh, Iowan, oedd, oedd uh, Meg di siarad amdano fo gynt yn dweud um, bod Iesu yn ein rhyddhau ni. Os yw'r mab yn eich rhyddhau chi, byddwch chi'n rhydd go iawn. A wrth gwrs, trwy Iesu Grist, ni'n rydd. Ni'n rydd o'n pechod ni sydd wedi bod yn caethiwo ni. Ni'n rydd um, o'r gos bydd rhaid ni wynebu am ein pechod, er bod Iesu wedi wynebu e. Yeah. Um, ac wrth gwrs, does da unman arall yn y byd yn cynnig y ryddid yna. Um, dy, dy ni yn, yn siarad amdano fo yn y Beibl yn ein eglwysi ni. Uh, felly, fall, dyna lle sy'n ni'n cychwyn. Mae gen i fwy i ddeud, ond fi eisiau rhoi cyfle i bobl arall. Na, diolch, Gwyl. Ewn ni draw i Meg nesaf, fi credu. Ie, yeah, mae ateb fi yn rili tebyg. Um, Dwi'n meddwl, Ie, i ateb y cwestiwn o'r rhan, ydy hwnna'n wir, fel ydy pobl yn credu hynna? Byswn i'n caru os bys pobl yn nabod yr, er, yr eglwys fel rhywle sy'n cyhoeddi rhyddid sydd yn Iesu, ond dwi'n meddwl mae pobl yn disgyn mewn i'r stereotype o bod crefydd yn cyfuno ni a um, bod o'n neud yr opposite. Um, ond yn deud hynna, o rhan profiad o gweld pobl yn dod i nabod Iesu, dwi'n meddwl ma' nhw'n surprised o hyd bod o ddim fel be' o'n nhw'n disgwyl a dwi'n meddwl ma'r byd yn deutha ni yr unig peth neith fel bodloni chi ydi os dych chi'n mynd ar ôl be' dych chi isio neu c- c- be- mynd ar ôl be' dych chi'n credu. Um, Ond actually, pan da ni'n dewis mynd ar ôl ewyllys Duw, dyna sy'n dod â wir rhyddid. So, unless bod ti'n nabod Iesu Grist, bydd y person yna byth hefo dim, dim byd i gymar, fel cymharu hwnna, fel byd nhw byth di profi rhyddid fel yna, cos mae mond yn Iesu fel oedd Gwyl yn deud. So, I guess gweddi fi ydy bysen ni'n mwy barod i rhannu profiad personol ni o ffeindio rhyddid achos dwi'n meddwl mae hwnna lot mwy cael lot mwy effaith na just dwi'n bo, rhywbeth ar wahan. Ie, yeah, yn sicr. A mae'n syniad ni o rhyddid yn rili really bwysig fan hyn, a'n diffiniad ni, nag yw e? A fi'n credu, mae'r byd yn dueddol o dweud rhyddid yw wneud beth bynnag chi moyn. Mm. A beth sy'n anodd yw, wedyn, esbonio, wel, dyn ni wedi ffeindio rhyddid yn, mewn ildio i Iesu Grist. Yeah. Achos mae'r gair ildio kind of yn gair negatif, yn yn llygad y byd. So, os ti'n mynd i dweud, dwi'n ffindio rhyddid pan dwi'n ildio i Iesu Grist, dwi'n hwnna ddim yn yr un peth a beth mae byd yn sôn amdano pan ni'n sôn am, am rhyddid, ond mae'n lle ni modelu rhyddid rhyddid chrysnogol, rhyddid yng, yng Nghyst yn does. Ond yeah. ni'n credu, ti'n bach fel oedd Meg yn dweud, pan mae pobl yn edrych ar yr eglwys, yn aml iawn, mae'n edrych ar, maen nhw'n edrych arno fe fel lle sy'n condemnio nhw. Um, a mae hwn yn sicr yn wir, ond dyw e ddim yn wir o'n mhrofiad i o'r eglwys. Chi'n mor falle bod chi'n cytuno gyda fi, a falle bod ni angen bod yn ddiolchgar a dweud ni wedi cael y bendith o, o tyfu lan mewn eglwysi um, Roedd pobl yn caru ni ac yn edrych bol ni ac yn buddsoddi ynddo ni. Um, chymod, ond mae'n sicr gyda ni yr, yr image yma bod yn pobl sydd yn condemnio, tra bod ni yn addoli rhywun sy'n dod i beidio â chondemnio, yeah. ond i roi, uh, roi maddeiant ar yd. Ond fi yn credu, mae eisiau ni fod yn ofalus bod ni fel Cresnogion yn pobl sydd yn maddau. Rwyd, ni wedi ein maddau. Mm. Ni'n rili really pwysleisio hwnna, ond ydyn ni'n maddau i reina sydd o'n cwmpas ni. Ni wedi derbyn gras, ond ydyn ni'n dangos gras i reina sydd o'n, on cwmpas ni. Fi'n credu mae hwnna'n uh, gwers um, really pwysig. Catrin, o ti eisiau dod nôl mewn ar dy gwestiwn di? Um, ar diwedd yr, y trafodaeth bach yna? Um, na, jyst cytuno, pan oedd Maggie Bay, fel dyna ydi un o breuddwydion fi am yr eglwys, bydd pobl yn gweld ni fel pobl sydd yn rhannu rhyddid. A mae hefyd rhyddid o pethau eraill, fel lle dyn ni'n dangos Iesu, fel mae gyfaint o pobl yn gaeth i fel tlodi a um, mae'r eglwys yn gallu dangos teimlais dew yn ffordd ymarferol yn ogystal â um, t'o' rhyddid o pechod so ie jyst mae o'n rhwbeth mor encapsulating o ffydd ni y syniad o rhyddid. So ie diolch pawb. Cool. Yeah.
Wel, ni'n mynd i gael cwestiwn um, gwyl nesa, a wedyn ni'n mynd i gael cori ateb e achos bych chi'n dechrau poeni bod e wedi mynd. A mae da gyda ni, a fi jyst ddim wedi gofyn i'r ateb eto. So, gwyl ateb ydy dy gwestiwn, a wedyn cori der y di mewn ar y cwestiwn Uh, Ti eisiau mynd i ateb yn cwestiwn? Neu gofyn yn cwestiwn? A ti'n mynd i gofyn e, a mae Cori mynd i ateb e. um, felly, uh, pan o'n i'n darllen y, y salm yma gynne, yn adnod saith, uh, da ni'n clywed bod cariad yr arglwydd mor ffyddlon. Da ni'n clywed y gair y ffyddlon, ag o'n i jyst yn meddwl, be, be mae'n olygu bod Dew yn ffyddlon? Um, be mae hynny'n olygu yn y salm yma? Be mae'n olygu ni heddiw? A, a pam bo hynny yn newyddion y da i ni? Ie, yeah, Cori, yeah, ni ddechrau gyda ti. Dwi'n dwi meddwl mae hwnna'n cwestiwn gwych, oherwydd mae ffyddondeb Ddew yn un o'r pwyntiau mwyaf pwysig yn y Beibl, bod Duw wastad yn ffyddlon. Ac um, nes i edrych yn y, graith, yn y iaith greiddiol, dwi ddim yn gwybod y tebraeg yn dda iawn, ond um, dwi'n gwybod y gair chesed neu hesed sydd yn gair sy'n codi yn aml iawn yn y Beibl. Um, yn, yn Gymraeg mae'n cael ei cyfeithi i ffyddlondeb, yn Saesneg mae'n cael ei um, cyfeithi i steadfast love, hmm. sydd uh, uh, yn pwynt pwysig iawn yn y Beibl. Um, a mae nifer o Beiblau yn, yn cyfeithi fo mewn ffyrdd gwahanol. Ond be mae'n golygu wedi bod Dyw yn cadw ei gyfamod. Mae Dyw uh, uh, yn neud cyfamodau gyda'i pobl bod yn mynd i fod yn, yn ffyddlon tuag at y pobl arbennig mae wedi dewis fel ei pobl. a does dim byd maen nhw'n gallu wneud sy'n gallu gwahanu nhw a ddiwrth ffyddondeb Duw. Ac um, yn Exodus 34, mae Duw yn dweud ffyddondeb ydy beth yw e. Mae'n dweud yr arglwydd yr arglwydd, mae Dyw'n caredig a thrigarog, mae mor amynyddgar, a'i haelioni a'i ffyddondeb yn enhogol. Mae'n dangos cariad di droi yn ôl. Hmm. Ac y gair yna ydy'r un gair o ffyddlondeb. Mae Dyw yn mor agos gyda'i pobl. Ac os dim ots beth da ni'n neud, gallwn ni wastad trwy at y Dyw sydd ddim yn trwy yn ôl a ddi wrthyn ni. A mae hynna wastad, wrth gwrs, yn mynd i bod yn newyddion dda i ni, yn enwedig trwy Iesu Grist, oedd yr un mwyaf ffyddlon ffyddlon tuag at Duw trwy holl fywyd, oedd yn dilyn cynllun Duw mwy na neb erioed, ac oedd yn ffyddlon hyd yn oed i'r groes, a mae wedyn yn cynnig bywyd newydd i ni hefyd trwy ei ffyddlondeb e. Mm. Felly, newyddion gwych. Ie, yeah, ie. Yeah.
Pwy sy'n moyn dod mewn nesaf? Unrhyw un? Gwel, ti'n edrych yn barod i weid rhywbeth. Ar dy gwestiwn dy hunan, mae'n o'n iawn. Oedd ateb Cori mor hyfryd, mm. uh, Dyw yn cadw ei gyfamod, uh, bod, bod, Dyw, bod Dyw yn cadw ei air, uh, bod e byth yn dweud rhywbeth, a wedyn newid ei feddwl ond bod pob peth mae 'di ddweud uh, yn cael ei gyflawni. Um, a dwi'n meddwl bod, bod hyn yn bwysig iawn wrth ystyried uh, y salm yma, uh, un o salmau'r ysgyniad. Um, oherwydd oedd yr iddewon yma yn teithio i Jerusalem i ddathlu'r gwyliau yma, oedd yn mynd i atgoffa nhw o uh, sut oedd Dew wedi cadw ei addewid yn y gorffennol. Um, yn yr Exodus, neu yn rhoi'r gyfraith iddyn nhw, neu y, y cyneuafe ac yn rhoi bwyd iddyn nhw. Um, ond hefyd, oedd y cyneuon yn gyfle i edrych ymlaen, herwydd um, trwy yr Hen Testament mae Dew yn addo bod e'n mynd i anfon brenin uh, sy'n rili really yn mynd i sortio nhw mas, sydd yn mynd i ddod â gwaredigaeth iddyn nhw. Um, ac wrth gwrs, mae'n ffyddlon. Um, mae Iesu Grist yn dod, yn cael ei enni, yn byw bywyd perffaith yn ein lle, ac yn marw ar y groes, ac yn atgyfodi. Um, a dwi'n meddwl heddiw, fel oedden ni'n siarad am y canu pan oedden ni'n ateb cwestiwn Sam, ac edrych ymlaen i'r dyfodol a Iesu'n dod nôl, um, ni'n gallu trystio bod Dyw yn ffyddlon. Mae Iesu Grist yn mynd i ddod nôl. Mm. Um, a mae hynny'n beth hyfryd iawn. Mae hynny'n beth hyfryd iawn. A allu ni ymddiried yn ei air e.
hyfryd. Maggie, ti eisiau dod mewn ar y cwestiwn yma am ffyddlondeb di? Ie, yeah, as in, jyst i ail adrodd be mae pawb arall yn deud, ond dwi'n meddwl, I guess, yn tebyg i ateb fi i'r cwestiwn dwytha, unless bod ti'n nabod Iesu, ti ddim wir yn nabod ffyddlondeb go iawn a dwi'n meddwl jyst mae'r byd a pobl yn gallu newid meddyliau nhw neu barn nhw a neu sut dyn ni'n trin ei gilydd, ond gallu ni fod yn hyderus bod cymeriad Dyw yn aros yr un peth a gallu ni fel trystio'n hynna dim ots os mae'r byd o gwmpas ni newid. A dwi'n meddwl fel mae cael Dyw a Iesu fel craig cadarn i sefyll ar, jyst yn newid bywyd yn ddi. Ie, yeah, yn sicr, yn sicr. Beth o'n i eisiau dweud pan o'n dod i ffyddlondeb um, Dyw, efallai um, cymryd un cam yn ôl i beth ych chi wedi um, bod yn rhan. Chymryd, chi'n dweud, mae Dyw yn ffyddlon yn cadw ei, um, ei gyfamodau. Um, mae Dyw yn ffyddlon yn cadw ei air. Mae Dyw yn ffyddlon yn achub um, ei bobl, a mae yna cwestiwn hefyd, a does, a pam bod Dyw yn ffyddlon? Pam bod Dyw yn ffyddlon? Mae Dyw yn, yn ffyddlon iddo fe ei hunain. Ie? Yeah? Mae Dyw yn ffyddlon yn cadw ei gyfamod e oherwydd mae Dyw yn ffyddlon iddo fe hunain. Mae Dyw yn ffyddlon yn ein achub ni achos dyna yw cymeriad Dyw, yn, yn 2 Timotheus 2, uh, mae'n dweud, os ydyn ni'n anffyddlon, bydd e'n siŵr o fod yn ffyddlon, oherwydd dyw e ddim yn gallu gwadu pwy yw e. Yeah? Mae Dyw yn ffyddlon oherwydd mae'n ffyddlon i bwy yw e. yw gymeriad e, yw, um, yw natur e. Ac yn, yn yr hyd esmynt yn Ezekiel, um, mae Dyw yn siarad i'w bobl a dweud, dwi ddim yn gwneud hyn er eich mwyn chi, bobl Israel, ond er mwyn cadw fy enw da. Yr enw da dych chi wedi sarhau ym mhob man. Mae'n dweud wrth nhw, chi wedi fel redeg enw fi mewn i'r baw, ond fi dal yn ffyddlon i'n enw da i, i bwy mm. ydw i. A fi'n credu mae hwnna'n adio i'r ffyddlon, i'r, yw, yw beth ni wedi bod yn dweud am bod yn ddiogel yn ei ffyddlondeb. neu i'r, i'r profiad o'i ffyddlondeb, um, dyw e ddim yn dibynnu ar sut mae pethau gyda ni. Chymod, dyw e ddim yn dibynnu ar sut ydyn ni yn y cyfamod. Mae hmm. Dyw yn ffyddlon um, iddo fe hunain, a mae hwnna'n bwysig i ni um, pwysleisio fan hyn wrth ni drafod ffyddlondeb um, Duw. Wel, mae gyda ni un uh, cwestiwn arall, a uh, cwestiwn ti yw e, Megi, so ni di um, ofyn dy gwestiwn di uh, yn awr. Hmm. Yn y penod dweitha nath Aron um, codi Exodus 34 adnod 9 am fel ffafr Duw arno ni a ar pobl ni. Um, a mae ffafr Duw wedi bod yn rhywbeth wedi bod yn fel meddwl lot am blwyddyn yma, a'r mwyaf dwi'n dysgu, y mwyaf cwestiynau dwi'n cael. Um, so cwestiwn fi ydy, be mae ffafr yr arglwydd yn golygu a edrych fel i ni heddiw? Um, yn amlwg, iechydwriaeth a derbyn bywyd trwy Cris, ond yn ychwanegol ydy unigolion mewn sefyllfaoedd penodol yn gallu tyfu mewn ffafr yr arglwydd. A'r rheswm pam dwi'n dweud hynna ydy achos yn Luke mae'n sôn bod Iesu yn tyfu mewn ffafur yr arglwydd um, sy'n mind-blowing. So, jyst yn wyndro beth ydych chi'n meddwl am hynna. Wel, dyn ni'n mynd i mynd i Cori, achos mae Cori wedi cyffwrdd ar Exodus 34 um, yn barod. So fi'n credu newn ni fynd nôl fyna, uh, achos dyna lle oedd y cwestiwn y dechrau, a Cori, neu di uh, cadw ymlaen gyda beth ti'n rannu gyda ni. o extra stream. Ie, yeah, wel, oedd cwestiwn Megi yn un oedd yn fawr, rili really, nid i fi meddwl lot heddiw, achos oedd e ddim, oedd o'n un o fi ddim wedi meddwl am lot o'r blaen. Yeah. Um, ond sydd yn wir rhywbeth sydd yn y Beibl eitha aml bod Dyw uh, yn ffafrio um, mm. rhai, uh, yn enwedig mewn sefyllfaoedd penodol ac um, beth oedd yn diddorol oedd pan oedd fi'n darllen am y chysed ffyddlondeb dew, uh, oedd fi'n gweld bod yn cael ei gyfieithu i'r groeg yn charus, a mae hwnna jyst yn gair sy'n golygu gras, really, yn y groeg. Ac uh, pan mae'n sôn am Iesu uh, yn tyfu mewn ffafr gyda'r arglwydd, y gair mae'n defnyddio ydy gair gras yna, bod yn tyfu yn charus dew. Ac um, o fi jyst yn meddwl oedd o'n really cŵl i gweld y cysylltiad i, i, i beth sy'n digwydd um, yn Sam uh, 130, um, mm. bod Dew yn ffyddlon, ond on hefyd fan hyn, mae ma, ma Dew yn ffyddlon gyda Iesu a beth mae'n neud yn, yn bywyd Iesu hefyd. Ond um, gyda cwestiwn ti, hmm. dwi'n meddwl bod o'n cwestiwn rili diddorol ac mae'n glir bod Duw yn, fel yn y cwestiwn yn y grŵp Facebook o ti wedi gofyn am Mair, bod Mair, uh, bod yn glir bod Mair yn cael ei ffafrio yn yr hmm. arglwydd. Felly, um, mae'n cwestiwn dwi'n bod yn meddwl am, a dwi really eisiau gwybod beth mae Meg hi yn meddwl amdano hefyd. Wel, go on Meg, mae wedi tafu fe nôl at y ti. Ti wedi bod yn meddwl amdano fe trwy'r blwyddyn, so mae rhaid ni... I know. Ail gen ti ateb da.
Dwi heb sgwennu traethawd, sori. Ond, um, wel, mae'n rhi diddorol, actually. Um, o'n i'n gofyn union bod ti am dde hynna, ond am gras, achos yr ateb nes i sgwennu ydy, y mwyaf dwi'n meddwl am hwn, y mwyaf dwi'n meddwl am gras, a bod gras yn rhywbeth dyn ni ddim yn heiddi, ond mae Duw'n rhoi. A mae'n rhywbeth mae'n cynnig i pawb, ond mae'n edrych yn gwahanol i ni gyd. So er, dwi methu rili ateb cwestiwn fy hun o rhan sut mae'n edrych, dwi yn meddwl mae'n wbeth, gwybod, mae, mae Dyw yn hael a mae o hefo, swn i'n credu bod o hefo ffafr i pawb mae'n dewis, ond ie, yeah, efallai bod o yn edrych gwahanol i ni, fatha mae gras gallu fel ymlygu yn gwahanol yn bywyd da ni. Ie, yeah, gret. So dyna allan nes i dod at. Diolch.
Catrin, beth amdano ti? Ie, yeah, um, rhywun peth, ac o'n i'n meddwl hefyd am um, bod Dew yn dangos ffafr tuag at fel pobl o trwy ffyddlondeb o, so fel oedd Dew yn ffyddlon i pobl o, so mm. maen nhw'n byw o dan ffafr o, achos maen nhw'n byw yn ôl fel teirnas o, a hefyd wedyn mae pobl eraill yn cael profi'r ffafr na, achos bod teirnas Iesu'n cael ei dangos, so fel mae'r mae'r ffafr yn cael ei expandio. So, o'n i'n meddwl amdano fo mor fel individual, achos dwi'n siŵr dwi wedi iwsio hwnna'n wrong o blaen, fel, o, oh, mae di wedi bod yn ffyddlon yn rhywbeth, a heb di meddwl am y peth. Yeah. Ond dwi'n meddwl falle bod o'n perthyn i fel pobl diw hefyd, fel os ti'n byw o dan ti'n asio diw, ti'n profi ffafro, dwi'n meddwl. Yeah. Ti'n meddwl, Gwyl? O, fi'n fi joio hwn, pa yn pasio'r cwestiwn i'n gwneud.
O'n i'n mynd i ddweud, Catrin, um, Na, ar, arwydd o, o ffafr Duw ar ei bobl, a gras Duw ar ei bobl, yd, ydy'r ysbryd glân, ynddo? Um, pobl ddew, wrth gwrs, wedi cael ei, ei hachub trwy'r trwy arglwydd Iesu, trwy gael ei uno efo Iesu, um, ond wedyn mae'r ma, ma, ma arglwydd yn o'r ysbryd glân i ni, y bobl sy'n byw dan, dan ei ffafr o. A mae mae ma ffafr gras Dew yn newid ni hefyd, yn dydy? Um, felly, yn amlwg mae'n ystyr gwahanol i'r ffordd oedd Iesu yn tyfu mewn ffafr, yr oedd Iesu'n berffaith, yn dweud, trwy, trwy holl fywyd, ond, ond yn ni, ar y llaw arall, mae ffafr Dew uh, yn, yn, uh, gweithio yno ni, neu ni fwy fel Iesu. Um, Mae'r Beibl yn dweud i neu ni'n fwy sanctaidd. Um, a, a mae'n greu hynny trwy'r ysbryd glân. Ie, yeah.
ie, yeah, yn sicr. A mae gyda, gyda Iesu yn derbyn ffafr Dyw, mae Iesu'n derbyn ffafr Dyw achos mae'n dibechod. So, dyn ni'n derbyn ffafr Dyw achos mae Christ wedi gwneud ni'n ddi bechod o flaen Dyw. Dim bod ni ddim yn ddi bechod, ond bod ni wedi cael ein wneud yn ddi bechod o flaen um, Dyw. Nath ei wneud i fi fynd nôl i, i Exodus 34, a mae yna ma, na, bit really um, diddorol fan hyn. Mae'n dangos cariad di droi'n ôl am fil o genedlaethau ac yn maddau beiau, gwrthryfel a phechod. Ond, dyw e ddim yn gadael i'r eog fynd heb ei gosbi. So mae, mae gennych chi'r brawddeg yma sy'n dweud mae Dyw yn maddau bai, ond dyw e ddim yn gadael i'r eog fynd heb ei gosbi. So, o'n i'n sort of reslo gyda'r adnod yma, sy'n bron a bod yn gweld bod yn gwrthweid ei hunain, ond wrth gwrs, mae'r um, Mae'r ateb yn dod mewn edifar had, nag yw e? Ie, mae yn maddau bai rheina sy'n dod a gofyn am faddeuant a sy'n troi ato fe, a wedyn rheina sy'n dal yn cael ei gadael yn, yn, yn ei cosb yw rheina sydd yn gwrthod troi ac sydd ddim yn edu um, farhau. So rhan o'r, wedyn o'n i'n meddwl am hwn yn cyd-destun y ffafr dyn ni'n sôn amdano. Ffafr yw'r rhodd i reina sydd yn um, sydd yn edu farhau. Dwi e ddim yn rhodd i ni'n heiddi, dwi e ddim yn rhodd i ni wedi ennill. Dyn ni'n dod gan ddweud, Dew, dyn ni'n bechaduried, dyn ni wedi brifo ti, dyn ni wedi troi yn erbyn ti, a beth mae Dew yn neud? Taflu ffafr ato ni. taflu gras ato ni, taflu ei, um, ei rhoddion um, ato ni. So, wedyn mae adnod naw gyda ti, sy'n dweud, Meistr, os ydw i wedi dy blesio di, neu di meistr fynd gyda ni. A mae hwnna'n neud i fe dechrau swnio fel, twod, os dwi wedi gwneud digon i plesio Dyw, bydd Dyw yn cerdded gyda fi. Ond mae hwnna ond yn neud synwyr yn termau Eddie Farhad hefyd. Os ydw i wedi troi at Dduw a derbyn ei faddeuant, dwi wedi derbyn ffaf ragwyd. Hynna yw, mae Dyw yn blessed uh, gyda fi. Dwi ddim bod fi wedi ennill e. Dwi ddim bod fi wedi perswadio Dyw i dod gyda fi. Fe sydd wedi gwneud y e gyd. Cris sydd wedi gwneud hwn i gyd trwy farw ar y groes. A wedyn ni'n derbyn ffafr anheifiannol chymod, oddi wrth um, yr arglwydd. Mae'n uh, mae anhygoel, mae wedi bod yn hyfryd, actually. Um, mae wedi bod yn really hyfryd i just canolbwyntio ar rhyddid, ffyddlondeb a ffafr. Mm. Hymod, mae nag yw hwnna jyst yn rhywbeth ni'n gallu mynd o ma'n myfyrio amdano. Um, just natur Dyw. Natur Dyw. A'r ffordd mae e'n delio uh, gyda ni. Wel, Diolch i bawb am eich um, cyfraniadau, diolch am eich cwestiynau a'ch um, atebion. Dwi wedi really uh, mwynhau. Cofiwch os chi wedi bod yn gwrando a chi moyn danfon cwestiwn neu sylw mewn, please, um, gwnewch hynny. A mis i ni diolch i Clem unwaith eto wythnos yma, mae holl waith yn rhoi hwn at ei gilydd. Lle am ti cael clap? Mae fel yr NHS clap, just, uh, just i ti ar ddiwedd yr y berod yma. Diolch pawb, a newn ni weld chi uh, cyn bo hir. Ta-ra.
Dwi eisiau darllen cyfieithiad o Salm 130 gan y môr leidr enwog um, o Lansanan, y Cadben, y William Middleton. Dda'r i ni sôn amdano fo uh, ar y podcast. Ydyn ni'n diolch i David Williams um, am ffeindio y salm, y cyfieithiad yma'r salm i ni. Mae hi salm 130, cyfieithiad y cadben William Middleton. Y gweithais arnad o'r goddyn. Io'r nef clyw fy llef yn hun. Clust ymwrando, deffro dad. Yn y man fy nymuniad, O crefin hir a'n wiredd. Pwy all aros, pa wedd? Dy drugaredd ryfedd ry. Dyfnwaith, a bair dy ofni. Gwyliaf arglwydd rhwydd i'm raid, Fanwyl a erys f'enaid. Gwell na gwyliwr, cyflwr cain, Pŵl yw agos y plygain? Gwylied Israel, a'i galon, Drugaredd Duw, Iawnwedd Dôn, Gydag ef gwedi ei gaed, Uchod i ni iechyd enaid. E dyn yr Israel, da wedd, O nawran ei anwiredd.